א גוטן טאג טייערע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת שלח. די תורה פארציילט אונז אז משה רבינו האט געשיקט שלוחים, מרגלים, אריינגיין אין ארץ ישראל און אויסשפיאנירן די לאנד. און זיי זענען צוריקגעקומען און זיי האבן געגעבן א פולן רעפארט וואס עס גייט דארטן פאר. ווי דער עמלקי זיצט און ווי דער כנעני זיצט און אזוי ווייטער, זיי האבן געוויזן די פירות, און דאס איז געווען א געפערליכע חטא, ביז דער אייבערשטער איז געווארן ברוגז אויף די אידן און געשוואוירן אז זיי וועלן נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, נאר זיי וועלן בלייבן פערציג יאר אין מדבר יום לשנה יום לשנה. פרעגט זיך די שאלה, וואס איז אזוי געפערליך פון די חטא המרגלים? וואס האבן זיי דא אזוי געזינדיגט? אז מען קוקט אריין אין די פסוקים ווען משה רבינו שיקט די מרגלים, ער זאגט זיי אן וואס זיי זאלן טון, זאגט ער זיי זייער קלאר, גייטס געבטס א קוק וואס גייט דארטן פאר, די שטעט און וואו זיי וואוינען, וואסערע סארט מענטשן זענען זיי, זענען שטארקע, זענען שוואכע, און ער זאגט זיי אפילו זיי זאלן ברענגען פירות, און דאס האבן זיי געטון. און וואס איז די גרויסע חטא המרגלים וואס צוליב דעם זענען אידן ממש געשטראפט געווארן אז פֿערציק יאר זאלן זיי נישט קענען אריינגיין אין ארץ ישראל און דער גאנצער מדבר, דור המדבר געדארפט שטארבן און בלייבן אין מדבר? זיי האבן דאך פשוט אויסגעפאלגט משה רבינו'ס אנווייזונג. נאר די אמת איז אז מען קוקט זיך אריין אין די פסוקים זעט מען אז דא איז געווען א געפערליכע זאך.

די גוים דארטן זענען שטערקער פון אונז און מען וועט נישט קענען מצליח זיין, און דאס איז געווען די פראבלעם. משה רבינו שיקט די מרגלים כדי צו וויסן בדרך הטבע ס'זאל נישט זיין קיין נס, די אייבערשטער זאל נישט טון סתם אזוי א נס, נאר מען זאל טון בדרך הטבע, זאגט ער זיי גייטס קוקטס וואס גייט פאר אין ארץ ישראל כדי בדרך הטבע זאל מען קענען אריינגיין אין מלחמה האלטן מיט די גוים וואס וואוינען אין ארץ ישראל. קיינער האט ענק נישט געפרעגט אז ער זאל מאכן מסקנות צו מען קען יא צו מען קען נישט. אז דער אייבערשטער האט אונז געזאגט אונז גייען אריין אין ארץ ישראל גייט מען אריין גיין אין ארץ ישראל. שאלה איז נאר ווי אזוי. קומט נישט צוריק מיט מסקנות. וואס דאס איז די הוראה וואס ווי גערעדט שוין א פריערדיגע געלעגנהייט, תורה פארציילט אונז נישט סתם מעשות, תורה איז מלשון הוראה, יעדע מעשה אין די תורה דארף אונז געבן א הוראה אין עבודת השם, ובפרט די רמז פון אריינגיין אין ארץ ישראל, מיינט עס, אריינגיין זיך פארנומען אין עבודת השם. אידן זענען געווען אין מדבר, זיי געווען פארנומען על התורה ועל עבודה, נישט געוואוסט פון קיין שום גשמיות'דיגע ענינים, זיי האבן נישט געהאט קיין שום פארנעמען מיט די גשמיות'דיגע וועלט. מען גייט אריין אין ארץ ישראל, הייבט מען אן איבערמאכן די וועלט. אין א אופן פון ארץ ישראל וואס ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, דאס הייסט דארטן איז דא א גילוי אלוקות שטענדיג, און דאס גייט מען זיך פארנעמען כסדר אין די וועלט, צו אראפברענגען אין די וועלט גילוי אלוקות, איז ווען מען גייט צו צו אריינגיין אין ארץ ישראל, מען גייט צו צו עבודת השם. דארף א מענטש וויסן אז אויב דאס איז ציווי השם, עיין הקדוש ברוך הוא בו בתריניא, דער אייבערשטער געבט אונז נאר לפי כוחי, דער אייבערשטער זאגט אני נותן אלא לפי כוחן, לויט די כח פון די אידן, לויט דעם בין איך זיי מצווה די מצוות. לאמיר טראכטן, אז א מענטש, א בשר ודם, הייסט א צווייטן צו טון עפעס, איז דיך זיכער אז ווען ער הייסט עפעס צו טון איז אזא מין זאך וואס יענער קען אויספירן. אז נישט איז ער סתם א משוגענער, וואס הייסט עפעס צו טון עפעס וואס יענער קען נישט אויספירן? בפרט ווען איינער פאבריצירט עפעס, לאמיר זאגן א קאמפאני מאכט עפעס א געוויסע זאך, איז דיך זיכער אז זיי מאכן זיכער אז דער כלה צו דער מאשין זאל קענען טאקע אויספירן וואס עס דארף אויסצופירן. איז דאך זיכער אז דער אייבערשטער וואס האט געמאכט די גאנצע וועלט, ער האט אונז מצווה געווען די מצוות, איז דאך זיכער אז ער האט אויסגעשטעלט די וועלט און אונז מצווה געווען די מצוות אז מיר זאלן עס קענען אויספירן, איז במילא אז דער אייבערשטער גיבט אונז א צו ווי גייט מען עס אויספירן? די שאלה איז נאר, שלח לך אנשים יסירי סערת כנען, לאמיר זען ווי אזוי מען גייט דאס אויספירן. איין סמכין על הנס, מען דארף גיין בדרך הטבע, דארף מען זען ווי אזוי איז די גרינגסטע וועג מען זאל עס קענען אויספירן, די וועג וויאזוי טאקע מען זאל עס קענען אויספירן, אויב עס איז זיכער מען האט די כוחות אויף דעם, זיכער מען קען עס אויספירן. און די אמת איז אז נישט נאר אז די אייבערשטער זאגט און ממילא קען מען עס אויספירן, מיר דארפן נאר וויסן ווי אזוי, ווען דער אייבערשטער וויל טאקע אז מען זאל זיך אריינטראכטן ווי אזוי עס אויסצופירן, כדי מען זאל עס טון מיט דרכי הטבע, וואס דאס איז א חלק פון אראפברענגען דעם אייבערשטן דא אין די וועלט, אז בדרך הטבע, לויט ווי אזוי די וועלט שרייבט פאר די עניינים פון וועלט, לויט דעם זאל מען טאקע קענען מקיים זיין די מצוות. כ'וועל ענדיגן מיט א אינטערעסאנטע מעשה. דער אלטער רבי, דער בעל התניא, איז ארעסטירט געווארן, און ווי מען ווייסט איז עס געווען א קטרוג אויף די הפצות פון חסידות, איז ער געווען ארעסטירט אין א תפיסה, וואס פון די תפיסה צו גיין צום בית משפט איז געווען א וואסער, כדי די ארעסטאנטן זאלן נישט קענען אנטלויפן, וויאזוי האט מען גענומען די ארעסטאנטן פון די תפיסה צו די בית משפט, צום געריכט הויז, מען האט גענומען א קליין שיפל, און מען האט אזוי אריבערגעגאנגען דעם וואסער. און זיי האבן מיטגענומען דעם אלטן רעבן פון די תפיסה צום געריכט הויז, און ער קוקט ארויף אויפן הימל און ער זעט א שיינע לבנה, אה, ס'איז די צייט צו מחדש זיין די לבנה. בעט ער ביים קאפיטאן, שטעל אפ דעם שיף, איך וויל מקדש זיין די לבנה. דו ביסט א ארעסטאנט, איך בין דער קאפיטאן, דו זאגסט מיר וואס איך זאל טון? איך האלט נישט דערביי. זיי זענען ווייטער געפארן. דער אלטער רבי האט מיט זיין הייליגע כוחות געמאכט אז די שיף זאל זיך אפשטעלן. האט זיך אפגעשטעלט, ער האט געזאגט דארטן א ליקוט וואס מ'זאגט פאר קידוש לבנה, און ער האט געענדיגט האט ער געמאכט אז די שיף זאל ווייטער גיין. און נאכדעם האט ער געבעטן נאכאמאל דעם קאפיטאן ער זאל אפשטעלן די שיף. דאס מאל האט דער קאפיטאן געזען אז מ'רעדט דא פון עפעס א גאטליכער מאן וואס קען אפשטעלן די שיף ווען ער וויל, האט ער פארשטאנען אז מ'דארף אפשטעלן די שיף. און דער אלטער רבי האט טאקע מקדש געווען די לבנה. פרעגט זיך די שאלה, אויב דער אלטער רבי האט געקענט אפשטעלן דאס שיף אליינס מיט זיינע הייליגע כוחות, פארוואס האט ער געדארפט זיך שטעלן אין די לענג און די ברייט אז דער קאפיטאן זאל עס אפשטעלן? פארוואס האט ער נישט געקענט מאכן אז די שיף זאל זיך אפשטעלן ביז ווען ער ענדיגט קידוש לבנה, און דעמאלטס וועט די שיף ווייטער גיין? נאר ווי געזאגט פריער, די גאנצע תכלית איז אז מען זאל מקיים זיין די אייבערשטער'ס מצוות טאקע בדרך הטבע, טאקע ווי אזוי די וועלט שרייבט פאר ווי אזוי ס'גייט די טבע, און מיט די טבע, מיט די וועלט זאל מען מקיים זיין די מצוות. איז אוודאי קען מען מקדש זיין די לבנה דורך דעם וואס ער שטעלט אפ די שיף, אבער די תכלית איז אז ניין, די וועלט, די קאפיטאן, ער זאל אפשטעלן די שיף און אזוי זאל מען מקדש זיין די לבנה. איז דארף מען געדענקען טאקע אז מצד אחד מען האט די כוחות, מען קען, ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס שטייט אין וועג צו מקיים זיין די אייבערשטער'ס מצוות, מקיים זיין רצון השם, אבער מצד שני טאקע זען ווי אזוי מען קען עס מקיים זיין לויט די דרך הטבע. פאר ווער ס'וויל אביסל זען די שיחה פון אינעווענדיג, די נקודה פון די שיחה, לקוטי שיחות, חלק יג, עמוד נײַן און דרײַסיק, א גוט שבת.